le di-project di a ema mara di-project ke clinic ke dipao ke metsi ke di-toilet fa sana o ile re ga di e nnile kgang e nngwe telele thata ga go a fela monate maone batho ba bone ba feleditse ba tsa ba tsamaya ba ya di-meeting tsa sekolo ka kgang ya kgosana fela e nna gore go na le o buileng gore kgang ya kgosana ga sa rona bokgosana ba tsallo ga se ba rona ba botlhe Jaanong o bua gore kga- ba bua kgang ya gore bona ba ka se buse ke moshanya. O ipotse gore moshanyana ke mang, a beile ke bakgang. Jaanong bagolo nna ne kere meeting wa mawana wa fela monate mme kgang ya kgosana nna a ke tshepe e- a ka preka dilo tse tsotlhe tsa tsa ditirelo ka gore le le kgosana o fetsa go bua gore ga a batle o dira le ene Magola a me a felela ntate la utlwa kgang e netse ke le nna ne ke utlwile beke e fetileng ko rona gore ga gona kgotsana ko dimbusteng a le le ngwana se tsa e tlhalosa gore maabane e ne e ntse e tserwe a nna ke gatelela gore Kgosana, a ba mo fe setifikeiti. E tle kgang e phimolwe e phimoge ya gore ga wa rena kgosana. Ee, nna re a se batla gore bo tlogela go modumo o tswa o tlalang mo motseng. Mora sekoshi se sesweu. eh ke re modibane ba buang abraham eh ke re bagaetsho ke a leboga tota nna ke emela go lebagala kopano ne ya gompieno ena ebile nka se itsholele gore ke ne ke tlela eng Go na le tse dingwe tse ke di utlwileng, mafapha a mantsi ba ntse ba emelela ba itlhalosa gore ba dirang ka ditlhabololo tse ba lekang go di dira mo motseng. Ke utlwa ke ke ke leboga thata. Ebile sa ntlha ke ne ke sa itse ka kopano e, ke lebogela wa wa wa mfounetse mo phakeleng. Ke ne ke iphiripherela go ya kerekeng. Ga ke itse gore ke mangwe a nna mo founela phakela. Ke wena ntate? Ee, ke wena motho o nna a bua le nna. A ntse a re, Rre Modiba, nna ne ke tshaba go mmotsa gore wena o mang. O itse motho ga a bua le wena a go itse. O tshaba go mmotsa gore wena o mang. Jaanong ke a go leboga, Rre, ka, ka go mfounela mo phakelong. Ke be ke re, Eh-eh, man, kereke ke e tsena every Sunday, and-e kopano ena e tla gangwe. E re nte ke tlo attend-a kopano e. Jaanong ka go rialo, ke a leboga, ke lebogela tsotlhe tse ke di utlwileng. And then-e go na le sengwe se se ntshwenyang se ke reng nte ke gakolole boetapele bone. um mo ditirong tsa maswe go le gantsi mo programme go kwadiwa um mokhanselara le le kgosana maswe a mantsi e ke a tshentse lethele re nogo go tlhagelela um eh, mokhanselara fela kgosana ga e nne teng yane ka mokgwa o batho ebile ba tsielegang ba re kana ga e teng ka ntlheng ya gore ga e yo yaanong ke lebogela ge ke bontshitswe um kabinete ya kgosana gore kana kabinete ya kgosana ena ge kgosana a seo Ge go te ee puo ka kgosana, o mongwe wa bona a le teng tshwintse a emelela a bua. Ga ke tsira ee ke, ke, ke bua phoso? Ee, jaanong ke ne ke rialo ke re, e re ya go te puo ka kgosana, o mongwe a le teng a emelele. Kana ke go leboga fela go leboga morago. Ya gaetsho ke a leboga. Lebaka bothata ba tlo ba gore batho ba lesole di tloa mo mo lekgotleng le mo le- lenyalo le begiwa mo lekgotleng tiro ya matlapa e bogiwa mo lekgotleng tiro e nngwe le nngwe e leng gore e ka nna teng e le kgolo mo lapeng le lengwe le le lengwe e begiwa go yaanong bothata ke gore batho ba ga re ba bone ga ba tle fa ba tlo bega gore re tlhagetswe ke bothata kwa lapeng Jaanong e be e ba yone e re e re ipotsang dipotso gore a na lapa le le ra batlega or byang. Mme fela ke yona tiro e leng gore tshwanetse e re le lekgotla re etse ge kgose na a seyo o mo mo lekgotla a nne teng jaaka ge e bua mongame ee.

Ke mabapi eh le e Rre Maname a buileng ka yone ya di-borehole. Ee, ke utlwile a counta di-bo- di- di-boreholes tse dingwe and ke na le borehole mo pele ga ka mole ga e ntshe metsi metsi a fedile and a fedile ka mokgwa o mongwe o ke sa tlhaloganyeng gore ne metsi a fedile jang ile a ba tsenya eh, yona eh, eh, tombolo e mone ba e ribelela metsi mo mo pipeline e isang metsi ko tlase ke ile ko bona ka ba botsa gore um wa itse ka mokgwa o le etsang ka teng ga ke na metsi mo nna mo Gore a re metsi a le a e tsenyang mo a ya koo ba ba ko tlase kwa ka gonne metsi a tsamaela ko tlase ba re mo go nna ba re nee go na le bohole e nngwe e e ko e, ko moteraisong e ko moteraisong ba re ne ke tla kry-a metsi a a tswang ko moteraisong jaanong ga ba o tsenye e ko moteraisong ga ba e tsenye yaka e ko motiraisong ba ba pompela mo mo tankeng batho ba galela mo metsi a tswang mo tankeng mo- ka ka thela ka re nela wa e ba elela kwa rona ba sa ira yaka e. nta ke mo tshwara molomo yone e ko motraisong e ko rona ile ga metsi a tswa ke ga a tla ka kwa ne a ya ka ko sepeding ka a theogela ka boke rena re sa kry-e metsi ra rata lekgwalele ra re ee nna re batla metsi ke ga a tla thena dio tsole sekethe ya isa kwa ba tshela mo tankeng mme nna lekgwaleo le ganne ee ke ne ke ya kolo ene eh, sa- sa- Sa sa bobedi eh ke se lebetse ke ke utlwile le bua ka mineral o o ro- o epiwa mo mine tsa rona. And eh e e ya e e berekela ko mm, di- Mafatsheng a mangwe. di- ma- mafatsheng a mangwe. Jaanong eh ntho eo e ile a tlhagelela ko eh ko ko se fikile maloba a re ko se fikile. e tlhagisiwa ke ke re eh dibe a ke re le motlhalogantsi o ne e le sekukwa ee radibe um a re o kopa gore ne um ga re sena dimaene mo mo um mo northwest dimaene tsa rona um tsa mo northwest e sebetsetsa ko tsa ko um la ko eh, ko phuleng tse tsa rona ba di tseye re ba di itse ko lembong a re o kopa gore ne eh, se se etse demarcation ya gore ne dimine tse tsa rona di boele ko rona ka gonne ga di tshele di ira bana ba rona di ira bana ba ko lempong jaanong o tlhokile support um nna ke mo supportile ka pele jaaka le utlwa ke bua yang ke utlwile gore ne o bua tlhalogane mme ntatoo um jaanong ne ke re um le support-e ntho eo e re ka nako e tlang re kgone gore ne di-mine tsele di re boele ke tsa ntumele bagolo ke dikeleti ke ne laka ke ne ke rata go tshwaela mo kgang ya dikuno bagolo ge e tla ka mo sateng la ba ba na le di-npo le di-ngos ba gone dikuno e a thusa ka di-funde e kgona go thusa le ka di-skills development yaka ge ke bua yana ke mo ecd forum ya dwalbom thabatsing ke second re startile ka di-learnership tsa di-ecd for level four and level five ke ne ke kopa ba ba nang le di-npo tse e leng gore di registered le ka kgona gore le kope dikuno e tle e le thuse go fa bo kgaitsedi ya rona le bonna ka rona di-skills ba kgona go fana ba thusana le di-classic oriental school rustenburg ba fana ka ba kgona gore ba tlise dikhoso ka kwano and then ga se ne ba fetsa ka dikhoso tseo e ba kgona gore ba kry-e di-certificate yaka mmereko o seng yana bagolo ka di-certificate tseo ba bonna ka rona gore bo kgaitsedi ba rona gore ba bogolo more ba ka kgona gore ba tlaletse mo di-cving tsa bona ka di-certificate tse bagolo Jaanong ne ke kopa ba ba di-NPO, di-NGOs gore ikopanye le le le dikumo. E kgona gape le go ka thusana le ka di-structure, ga ya re fela di-bridge yaka ntse ke utlwa go twe ka kwano e kgonne go etsa di-bridge dilo mamamama. Le gone le mo county-ing ya rona mo re ka kgona gore re e kope gore re kopa holo. Holo e re itseng gore um mme ga a na le di-class tse a batlang gore a fane ka tsone or bo abuti ke utlwile ba fana ka di ba di-tutoring. ba ka kgona gore ba dirise golo e for di-tutoring and then bile tse e na tla be e na le di-free wifi gape after ga ga yone magolo ke felela fo bagolo Mokgatlho o nna eme. Eh, ke nna eh, ya dumedisa kgotla ke ke matabogo emelang batsi la matabogo ka mo stationeng ka hei bagaetso utlwile go le gontsi ka jeno kgang ya ka jeno um go gontlela ko nngwe ntse ke raya ba bangwe ke ba raya nnae lekgotla le teng ka jeno ga ba nkutlwisise mare ano ke matshwanedi gore le bona ba itse gore ba gata mo kae ka gore kgotlha ga o le mo kgotlheng mo um ke wena kgotlha ya ka ga re lefa yaanong batho kiba ga ba batle go utlwisisa ga kitse gore bojalwa re tla bo bona ga re tswe mo mapukong bona motse o mo kana-kana mara ke fiunyana fela e tlileng ka jena mara ano seo ke tshepo gore se tlo bankanyiwa um ya ka ga um kgotla ya rona e ntse e re itse ka tšhono bontsi nna ba sa itse le nna nna ke sa itse ke tlile maloba ke na le complaine fano ke bone fa o le boo ke ba bone ka jeno ke itse tseotlhe kgotlha jaanong ke re um ga modimo e thuse kgotlhae ele a maloba ele a re kgaoganeng le kgotlhaele ka gore ditirelo tse re di kerang ganano Ke tse di maleba tse ne e le gore go tlhaela maloba e ne e sa kgone go ka fitlhelela dilo tse dintsi tse. Ka gore ka jeno go tota ke gone ke iponetseng ke utlwile le ka bo nna gore ka nnete um go tlo berekiwa. Um ise go berekiwe go tlo berekiwa. Jaanong nna ne ke re tse motho a tlang ka tsone tsa ko ntle ba tla ba tlo lwantsha kgotlha, ae Modimo o teng. Eh, tsotlhe di tla siama than rona a re tsweleleng pele le berekeng ka tseleng seng go berekiwa ka gore um ga naanong ka mokgwa e ramana mantse a bua gore di-budget tsa morafe di a tswa kgwedi le kgwedi um o ka ipotsa gore um di etsang di-budget tse ka gore ga re na ditsela mo gae mo bona tsela ya dikoipe ya moruleng ke yone ke le re e dirisa re kgone go tsamaya ka sepipinyana go ya moruleng bona e na le dingwaga tse kae tšhelete di ya ko kae ba gaetso ee seo se bontsha gore tota go batla re emelela ka dinao re kopane re nne seo se le seo ee ka gore ga re sa kopana gona sepe se e le goreng se ka siama mara ga re ka tshwaragana fela ra nna ngata e leng re o fitlhelela dilo tse dintsi le bana ba rona ba batlang go tlase kwa re ba bankanyeditse ee so ne ke re ke feta mo kgang eo go na le nngwe e ke tshwaelang ka yone bagaetso um motse wa rona ke motse wa rona i'm sure ke self contained complex a re diriseng gore ga o bona matlakala Yaka ga go konomakiwa matlakala. Tsaya matlakala, go na le dipolasetiki, seanano ebile ba a di rekisa bone ba dilori. Tshela mo dipolasetikeng, la go be ditiyo, re o ba fale fo tseleng, koloi ele e tsaya matlakala yo tshololela kae? Ko dumping. Jaanong batho mo motseng mo, jaana go tlhakatlhakane, wa bona o ya fo alafa fo thoko a fo gae fa, ba dumpela foo dumping. Ba dumpela foo, ebile ke bile ka kwala Notice ka re no dumping fa um tshwanetse go nne sekolo bona ga gongwe molwetse a feta alafa kile o feta fela mo masweng mara ke kgaolo a rona tshwanetse re itshware bontle botlini eng jaanong ne ke re le ba bangwe e keng re ba boleleleng ko thoko kwa gore ba gae sekolong ya matlakala e teng Ga re tseye matlakala re a tsenye mo dipolasetikeng gore dikgetsi o kgone go kopa dikgetsi tsa kgale tsa maopitse o tsenya foo koloi ya tle tsa matlakala isa ko dumping go nne le gore re tlo kgotlhela motse a rona ka jaanong maswa ke one ntho e sa e sentle thata thata maswe ga a batlege mo mo kgaolong ya rona ke ra pula mataboga Eh, le ka maosi eh ke ba buang mo ke mosamedi o tswa ka montla ga seporo ke a le dumedisa e le lekgotla la bošong gore le nna go ne le fo e lego gore ke rata gore ke ke tshwaela tshwaele fo ke tshwaelang gone and then go na le di-problem tse dingwe tse ke di bonago um le maabane nne ke le meetingeng ka fa golong ya ka mo ya sepeding ka fa um go na le fa e leng gore ka keleletse mokhantshelara go ne le batho ba e lego gore kore o kare go hiriwa ka botsotsing la ntlhaloganyake mm. then go na le di-project tse di tshubeng tsa metsi and then tse dingwe tsa di-toilet go ne le batho ba e leng gore ba latiwa ka maganye and then ba hiriwa and bana ba bangwe ba le teng ba e leng gore ba ne le dipampiri and then le bona ga ba hiriwe and ke gale ba dutse mo magaeng and then go na le tse dingwe tse e leng gore di a tswa tsa mo ditleliniking and then o shetse o hirilwe and mo sephiring and bana ba borena ba teng ba e leng gore ba mo sanfanteng and then ga ba kere mebereko ba makala gorena e ka ba e leng gore go diragalang and seo se ntse gore le sone se sadi mo morago and then se baakanywe and then gore di kgone go tsamaya ga botse and then le fa lekgotleng um go ne dilo tse e leng gore um jale ka ge se bue and then le ena a bua fale fo pele fale ke be ke rata gore le ena ke mopho eh, molaetsa wa gore and then ge certificate sa go se fitlha a se ka tlatla a tlhanogela e le gore le batho ba e leng gore ne le mosapota and then ya ba gore le yena o kgona go itirela a le one a go ne le tšedimo tse e leng gore ga le di itse jaaka mokhantshelana um lo tsa mogoto ke lo tse sentse di tlhokomelwe le yena ke mo tisetsa yalo gore e nne tlhokomelo e banthe one e e lego gore e tsamaya ka mofuto mo one gore le kgone go swara um lo tsa ko pele and then eh, go na le e nngwe ya e leng gore ke ya dikolobe ke utlwile e buiwa and then gone batho ba ba dikolobe ba go ne le ba bangwe ba e lego gore um ke na le dishase le bona mo e lego gore ke teng fo go bone and then go ba bitsa ke seo e o ba o kare go ba problemonyana ba ka nna ba se go fetola ga botse ke utlwile gore go ne le ba bangwe ba e lego gore ne ba biditswe and then eh, ba tswile ka mogolo le gore ga se ba tswa ga botse ke lebaka la gore um e ba sa tlhaologanye mara ke utlwile se bue fa ga se fa dikgang gore go ne le ka mokgwa le gore ba nyaka gore ba thusiwe ka gona maybe ka dijo tsa dikolobe ka gore nako nngwe go dintšha gore di tsamaye ke lebaka la gore a ka ba e le go bekiša ke gore ga a kgone gore a di fe dijo ka baka la bontsi jwa tsone so then go ra gore ga ba lefa motho a boa a bua ga e se a tlhaologanyo gore e ka ba e le gore le batla go mo fa message o mo petero o mo kaone gore a kgone gore a thusega then o kry-ile e le gore di-message ya bego a di utlwa o di utlwile ka mokgwa o morong that is why a kgonne go tswa then ke be ke nyaka gore um le yone e kolobe e tlhape sentle go fo tafoleng ga e buiwa gore re kgone gore re mmolelele gore ko lekgotleng ba batla go go thusa ka one two three then um ga ke riano ke be ke nyaka gore ke boele fase gore ke kgone go utlwa ditshepirisi tse dingwe gore na e ka ba go sepela eng ke maredimoga ne ke re ke da tshwele moganya dikolobe ne ke re bagaetshong bagata re fe chancenyana kuta rre ole a bua kgang engwe e sa potang ya dikoloi re feng chancenyana tote mpike etang bela boraro re kgone gore re ikutlwe gone yanong re thoma re ikobanya letsika la kwa kwa motatsing ko marelimoga re go bua gore go itsweng kolobetseng

re tla fetsa ba re tole fa kgang ka bofelo e fedise gore go itsiwa yang re dio go reetsa yang ore di dipaletse la di tsaya di bitsa kwa masepala go tswa tswa mo ga re ga re paletswe ne ke kopa gore fe chance ya pophupa go utlwile re ra mare di moga eh motho ga kopa ga nka la tlhalwa matsogo e le ge ile eh mongwe a re kgopa khopetsa ka mokgwa o marano ko mmolelele ene re mo itshwaretse kwa leng teng a ka ra dumele a bue le wena sentle tlha mme kgang ya rona mo lekgotle e re emeng ka yone ke a bua nna anong ke le segolo um ga re batle dikolobe mo motseng di a senya ebile ga re ga re bue ka gore re tlhoile dikolobe gore a re mo motseng ga re di batle go na le meraka ko o tshwanetseng di ye teng eo ke lefoko la bofelo la mo goteng ga se la maname ga se la me ga se la ga se la me ga se la me ga se la me. Eh, eh, le tshware foo le tshware foo kgang ke gore kgang ke gore um diphologolo tso tsotlhe mo motseng mo tshwanetse di tswe mo motseng mo go na le meraka ya bakgatlha e tshwanetse di ye ko teng ke kgang ya rona e mo ka gore Batho re letse pele ka diphologolo tse di senyetsang batho mo motseng e ntse fela bjang ebile there is no question about it re maname o ka emelela wa re papa um just wrap it up okay. Eh, re letse re tsene maabane tshwara seitlo ko sekolong re letse re tsene maabane eh, meeting wa batsadi ko sekolong mathiche re a lela batsadi ko sekolong ka bana ba rona mpotse re batswana kere a ke gane o seng motswana fana ebile a ke mo distosi ga re ra re kgetha- ga re kgetholole mara nagana ngwana gago a palela ko bala setswana ka mo tlaseng mistress a morare bibele ke eme nko o robalele fo temanaene a re ga ke itse o bala setswana mister o tswa mmotsware o motlhobo mang ke motswane ga o itse yang go bala setswana mathitšhere ba lleile maabane batsadi ko sekolong mathitšhere ba lla bana ba iphetotse ke tsene sekolo fo sekolong se le sa tidimane se sekolo se le sa tidimane se nkagile ke setsene three years form one form two form three ke tswa go dinkwe primary school sekolo sele bana ba rona ga e sa tlhele bana disphasa tso tsotlhe le tsena bana ba rona ba di laola ge ba tswa sekolong ko tidibane ke a ba iponela so ga gona sepe se ka se barare eng ka gore ne ke sa itse le gore go etsagalang so maabane ge ke tsena ko sekolong kwa maabane re wa mokonteraka o tsheleng ka tla mo rona mo lekgotleng ge ba mo introducea mo rona gore ke rre malebe ke mo lekgotla ke erile ga mpana maabane a bolela principal a re ntate o mo wa lekgotla ke o teng ebile e ba nthare ge meeting o tswa ke mmone o nkopile gore ke tle ko sekolong kwana a nthare ko tirimane parate ya ko tirimane ke mmantaga ka seven o'clock phakela le ka freitaga la bobedi la boraro la bone bana ga ba tsena fela ka five to ene o tswalela digate ka five to seven digate di a tswalelwa go tsena mo ditlaseng la bobedi la boraro la bone mara mmantaga le friday o nkopile gore ke ke ipakentse letsatsi ke tlo ema bana bale kana ne ke re bagolo mpheng maatla ko o bua le bana ba rona kwa loaka o teng o tsena gonako ke a le kopa bagolo le botseng bana gore ba ithute setswana sa bona because gona yanong bana ba ba etsang nine subject ko sekolong ke setswana ke sekgowa ke mmes gate go di faila wa faila e nngwe ya tswana tsena o feitse ene ba re bana ba rena ba phutšhiwa ko sekolong ngwana ga a tshwanne o phutšhiwa ngwana tshwanetse a phase a ye ko tlelaseng e latelang ga the yanong bana ba rona ba phutšhiwa i still remember that tidimane ke le bolelelang ka yone gore tidimane e kile ya thopa di-awate tsa education mo tidimaneng ka dipholo e sena matric e le standard eight se nne se go isa high school Yaanong bagolo, ka, ka, ka boripana, ne ke le itsise fela tse, tse bana ba rona ba di dirang. Bana ba rona ga ba na maitseo. Ga ke itse gore maitseo a ba senang ona ba a tsaya kae ka gore ga re ba rute bona ona. Principal o boditse batsadi a re batsadi na re bana ba ba nage ba tloga ko lapeng ba tloga ko lapeng ba ntse ka mokgwao le seng le seng o o bela principal a boruku fa mo tlase o nna yang o tsaya sepoti sepoti se sa rwale o se bela teachere fana ngwana o one mo tlelaseng bona gore re ba kanang kang o dipela teachere go fitlhelele teachere a bona gore ke phutha dibuka tsa ka ke ikela ko staff room nna mafela kgwedi tšhelete ya tsene o boleile bomang bana wa rena botlhile wa ngwana o one wa o etsa bodipa mo tlelaseng so ke kopa gore bana a re o bolelelang bana ba rona ba tswe mo maitseng a maswe a ba tshwereng ba tlogele go nna mo dispasa and-e re tlo ba tlhotlhora gone ano mo dispasa re tlo ba tlhotlhora gone mo dispasa le ba bolele gore kganyalela mo disephatsa re la tlhotlhora mo disephatsa yanong o ya ko sephatsa wa reka wa boa ke a leboga bagolo ke tla emisa eh, re maname gore then a responde mo dilong mo mafokong a ntseng a a beiwa botlha ke a leboga ema motlha um bakgatlhabetso ke itumetse Ke itumetse ke pelo tshweu thata ka ditshwaelo tsa lona. Ke tsone di nosetsang mowa wa me ka gore ke a di bona gore ga se tsa boithamako, a se tsa motshameko. Ke tse di tswang mo batsading ba ba batlang go bona motse o o na le kagiso, o na le ko o yang teng. Ke lebogela ditshwaelo tso tsotlhe, ga gona tshwaelo epe. e neng e sa nna sentle ka gore e ne e le tshwaelo tse di tswang mo pelong tse di nang le lerato yaanong ka go rialo nte ke ke riana ba kgatlhabetso um eh, ke simolola ka ya ntate mmamashele ya metsi metsi kgabo maene englo e rile re bale diboholo tso tsotlhe tse di mo motseng e tle e kgone gore e ditsosolose um yaanong ka go rialo re tlo netefatsa re le kgotla ka gore kgosi o letile rona gore um re dibale tso tsotlhe mme re tla thusa ke lona e le morafe o setse re lemositse gore o na le yone ra sanfanteng yotlhe e seng section kampo sanfanteng yotlhe go fitlha le gone ko arthurs view kwa Ro di bala tsotlhe, se ne re fetsa go di go di khonta tsotlhe le e be re isa list ya teng ko kgosi. Ba englo tlebe ba tla ka kwano gore ba tlo go dira tiro ya bone. Yaanong se ka tshwenyega kgang eh re tla thusa kgosi o tla thusega le wena ebile se ke ra baka metsi kana metsi re a file ke modimo a gona motho o ka reng ene o irile metsi yaanong metsi ke a modimo Eh, Ke sa o tshware mo eh, Remane.

ee ebe ke tsena mo ya ya batsadi ba me ya mokhanselara um ba gaetso go re mokhanselara kana o bua ka setilo sa motho ene ga ana nosi a kere ke tuna sekobane re itumeleng sekobane mm. jaanong ge re tsenya bokhanselara re bua ka setilo ke ra gore ge re bua ka mokhanselara re ikutlwe gore ra re setilosi sa re sokodisa ka gore re abuswa ke setilosi mme setilo se re sa abetswe ke puso gore se re thuse e seng gore se re sokodise se re sotle ka go rialo setilo se ke sa rona sanfanteng e kile a be le yone fela wa ten wa ten ne e ra sanfanteng fela gona anong ke sanfanteng le motsana o mosha o tlhamegileng go se mo molaong wa sekgatlha ba re ke le aga jang le aga jang le yone gone anong e wela mo rona seo se raya gore budget e nne tshentse e tla mo sanfanteng ya ditirelo re ya mogana le le aga jang ke ke bokao ba teng la utlwa ba gaetse ene se raya gape gore maikarabelo a mokhanselara le le eh, committee ya gage a godile but the question is are they prepared are they capable ba na le capacity na ene karabo ya teng ke na le yone ke nnong lebaka ke eng lebaka ke gore re ba batho ba ba sa nnofang mo maemong a botlhokwa batho ba sotlega ka ntlha ya gore batho ga ba na kitso yaanong bothata ba rona re le bakgatlha ke gore le lesedi ge re le filwe ra le kgapha ka gore re tlwaetse lefifi yaanong lesedi ge letla la re fatlha yaanong go tlhoga gore re nne le pelo tse di telele re itshokelaneng naganang gore re sitela modimo ga kae ke ka moo jesu keresete a rileng ge le rapele le re le re itshwarele me- o re itshwarele meetlo a rona jaaka le rona re itshwarela batho ba ba metelong kgatlhanong le rona yaanong a re itshwareleleng motho wa modimo o mme ga re mo itshwarele fela re- motho o itshwarela ka lesene a ke re bagaitso re mo itshwarela mme lesene e, le rona e ntse e re lebagane ka gore ga a ipaafale o voutetswe a kere bagaetsho ee re mo fe lerato ke mogolo wa rona ke motho o motona re tuna sekoane he's a pensioner ee re mo imeditse tota tota yaanong ka go rialo bagaetsho ke ne ke re ke kokobetseng kgang ya re tuna sekoane ka gore Nna re tlo mo itshokela. A ke re le pitsi gate o ka seka e pagama fela e na le gore tshwanetse o e thapise. A ke re? Ee, gongwe le mme ele ene ise a thapisiwe. Ee, go thapisiwa mo leadership-ing. Jaanong ga a ko e lalama kana. Ee, ga ke morogi. A ke re ge e ko e la gore ga ise ithape. Ee, jaanong Go fa o tshwana le letlalo la sekoko sentse re re itse gore re itse gore re tlo nne re le sana sana go fitlhelela le le nna boleta e be nna mokobolo re kgone go apara mme yaanong ka gore se tsaya godile ga tle re itse gore a sekoko se ra- ro feletsa re se kgonne gongwe ge nne e sentse e ka nna o ditlhaka di ka tsenang mare ge setse motho a godile yana go nna thata a ke re bagaetsho ke raya gore akanyang le le motse ge kgang e ya mokhanselara setilo se sa mokhanselara e le gore re a dumelana gore Nnyaa, mokgatla re mo file chance go a bala. Re ka ipopa re le motse. Ee. Ra, ra lebagana le kgosi ya ka setse re thomile le mmasepala gore mmasepala ee bakgatla betso rena re, re tlhoka gore o kgatlhe re mmatlago le premier re kgone go mmitsa re bue le ene re kgone go mo gana ga ke le tlhotlheletse ke lebelela ditshwanelo tsa rona re kgona mogana re eerra ga re batle go utlwa sepe go tsweng mo wena mokhansela re a puso yago ya phathi yago e seng wa rona yaanong ne ke re ke le- ke- ke bue yana ya mokhansela ra gore um kgosi o rile o tla tsena mo yone ka lekwalo mme ke tlo bua le kgosi le kgosi ra- le administrator gore e ga e batle lekwalo fela e batla ba eme ka dinao ka gore motse kwano wa falla a ke re bakgati ee ya mokhanselara ke e arabile ya ya dikolobe mokgatlana a se tsaye garetse bontle gore ba kopa o ikobile ee yaanong ba gaetsho go fa re fo motseng motse selegae ga re a tshwanne go gatelela ba bangwe le bone ga ba tshwanne gore gatelela a ke regetso ditshwanelo tsa o mongwe a seke ya nna ekete di botoka moo tsa o mongwe yaanong re tlo nna le pelo e telele mme re sa reye gore bopelo telele ra re repang a ke regetso pelo e telele gore re tla nne re kopa ba ba senyegelwang nagana o senyegelwa nna re ka nna tlhaloganya bontsi ba ba nneng ba ba lla ga ba yo fa ka jeno bone nkebe ebile ba lla ba- ba- ei ne- nkebe go sa nna pila yaanong ka go rialo nna re ka le thusa kgabo ka gore le yone kgang e re tlo le thusa ka gore ke tla bitsa rre ntshole le ba bangwe gore re bone gore mo kampaneng tse di leng teng le ka kry-a bonno go kae because di dintsi and mo godimo ga mo ne setse go na le e nngwe- tse dingwe gape go te go na le project ya dikolobe e tsentseng etle project e nna bagaetso ga ke e dumele gore e tle mo sanfante ga ke e dumele e, e go teng ntate rammala o reng ga ke kgosana le ene a re ga ke itse le kgosana ke rammala o tswa ke rammala le mangkana ga le mekgwe mekgwa a teng o tswa mo go a se rammala a teng a re o tswa fela ga fara ga se baagi ba sanfanteng mme batla o dire di-project mo sa revang teng and-e motho o ba dumelelang gore ba dire yang ke mme mmamareng e rinte kage yaanong ke re ke le kope yana magaetse gore eo nna nna eo ka e gana le rre siko fo teng ne ntse re siame le rre siko ebile matsatsi ya ka mmona motsadi ya ka gore o itse gore ga mpona ka mme fela mme ga gore sepe modimo o teng a kere modimo ke ene molaodi wa matshelo a o tla tsereganya go tla siama ke rre wa me ga gona nong ka re a kere wa gaetsho ee yaanong eo ne ke re ke e fetisa ka gore ge re bua ka dikolobe re e tswalele gore mokgatlhela ene o ntsha lage ga re dikolobe ga re di batle mo motseng o ntsha lage ga a bife lope o ntsha lage ka mogolo ena o ntsha lago a kgotle ya mantle otlhe um Ee, ba kgatlha, gone ke ke kgwa kgabo dikgaba ke re mo kgotleng tshentse ga re mo palamenteng ya sekgowa hmm. o mong ga a bua wa letlwa wele ga sena a wele be nna gore ke gone o buang a ke re wa kgatlha hmm. ee, kgotla e tsamaisiwa ya hmm. ke kgakololo um ne ke re mo ntlheng e nngwe ba kgatlha ya dikolobe re e tswala yalo kgabo re amogetse kopo ya gago ebile o beile letlha le le seng kgakala la boraro ee um o tla bua le re mo tsatsing gago le lona le tla ipopa ya mme le nna ke teng ge le tlhoka gore kgakololo le nna ke tla e le thusa gore le kgone die die ko go leng maleba ka gore lebelelang e lebeleleng ka mokgwao project e la dikolobe e na le potential ya go dira madi if motho a kgona gore kana ke commercial farming dikolobe di le five hundred o ka ira bokae ene di tsala di tsala kana kolobe jaanong motho motho o bagaetse o tlhoka thuso ya rona rona re le kgotlane re re bontshe gore re tlo tsiboga yana re sa le re re re one two three le bone ba kwa mmasepala ne re tlhoka re ire yalo gore go bontshe le rona re na le meno a kere ee ka gore ge batho ba tla ba re bitsabitsa yana e re go bua le bone a ba nxae e le gore ga ona dikgomo ke fitile ditongi le nneng wa bona le motho go bontsha gore e ka re re kwa mmaperego ee yanong ne re sa iri ka gore re batlo mosotho ne re fa warning e rona re itseng gore ko felong re tla feletsa re tlile sentle e be re utlwana a kere bagaitso ee yanong um ke a le leboga bakgatlha kgang ya certificate um bagetso certificate kgang ya molao ga se kgang ya thato ya me kampo ya ma ge ke le fa e se certificate se nne teng go ra re molao wa diega gore o diragatswe so ke nnete gore e ka tima mollo o tlele gore once re setifikeiti se sene sere ke mang o tlo tlang a re a gona kgosane gayo a ke ragaetso yaanong ke utlwe maikutlo a lona nong le nna ke a tlaleletsa gore ke tla emelela kgang ya setifikeiti sa lona ka nna ka maoto gore re nne le botsitso le rona a ke re ba kgatlhebetso yaanong ke kopa yana gore di-section di teng boikhutso bo teng ba botle ba teng mme ga ke na ba lekgotla ba ba nkemetseng ba ko sepeding ke kopa gore borre ba ko sepeding le bomma kgotla keng ke tlhoka ke media ko sepeding le tshwanetse le nne teng fa le ba bo rona re so se le sengwe ee jaanong eo ke a le kopa ke a e le kopa bakgatlhabetsho se ke ra kopana fela ka ntlha ya gore masimo re batlo a sireletsa a kere bagaetsho ee re kopaneng tso tsotlhe le le motse o re o kopanne kgang tsa mabitla mabitla a tlala ko sepeding mabitla ke a lebeletse ke a lemoga mabitla a rona kwa ga a sireletsega matlapa awa a wisa ke dikgomo letlapa le turetse motho kgomo e be di tla la e bona kgang e la dikgomo ntse e tla mm. ene mongwe a kgomo le ga e bone e wisitse a ka se ka re ke e bone ke yame tsa kgomo tse pedi a kere bagaetso mm. yaanong ke raya gore ke le lemosa yana le lona ba dikgomo gore di a senya tsentse di sute fale go bontsha motse o gaufi thata le dikgomo ke le rile kare kgomo di nako morakeng e seng mo motseng yaanong kgomo tse tsa lona tse diruiwa tse tsotlhelele dipodi eng tse ntse di ye ko morakeng bakgatlha ba nang lefatshe yaanong re le lekgotla re tsaya maikarabelo a gore re lefe bonno ba diruiwa tsa lona fela ka mokgwa makgotla a pele a tsere maikarabelo a gore ba lefe bonno ka bonno ba dijalo tsa lona masimo a kere le bonno ba gore le godise bana a kere bagaetso yaanong ka go ge ke wela pila bakgatlha ne kere ke wele yana kere um nako tse tsotlhe re gopoleng mmupi wa rona ga gona ope fa o tlo nnelang ruri um mme ditiro tsa rona re tlo gopolwa ka tsone re tlo o mongwe le o mongwe o tlo gopolwa ka ditiro tsage Jaanong, re ikeleng tlhoko, mo boeteledipeleng ba me mo tlase ga Kgosikgolo le Kgosi Ramona, um re bereka ka truth and justice, nnete le tshiamo. Nnete ke se se tshwanetseng se iragale, se go senang ope o ka se ganetsang. fela ka mokgwa go sena ope o ka ganetsang leso ge se tse le tlile yaanong re bereka ka nnete le tshiamo tshiamo ke se se tshwanetseng motho phologolo sejalo ditlhodiwa tse tsotlhe tsa modimo yaanong re bereka dilo tse pedi tseo ke tsone tse re di ikantseng go sena nnete o le maaka leleme la go le lwesa o itse gore o mo tereneng e sele ka gore e ke ya nnete yaanong tshwanetse re itse gore tso tsotlheletse di fuela ke Fuel ya teng ke lerato. O mong le o mong fa, ke utlwile batsadi ba me le kgothatso ya Mokgatlha kwa, ga a ka a gore, Mokgatlha, se ka re setifikeite se ne se goroga, wa re fetogela. O bua nnete. Ne re kopane le Bakgatlha ba ko lesetlheng ba botlhe, mme erile setifikeite, le Mokgatlha ne a le teng, a tsaya, a tsaya ditshwantsho a tsaya Kgosi Ramong. Mme erile se ne setifikeite se goroga, sa tlisa mathata yaanong kgakololo ya kgabo ne ke re ke e note gore ke kgakololo e ke tla e tsayang ke a ditlhoka dikgakololo tse ga o re ga o ntshepe no nkgakolola gore ya ka o le moetelipele ga nte ke go gakolole setifikeiti se wa bona re teng ee and o right gore ke support ee lefoko support o le dirisitse mo go relevant because ge moeteledipele a lebitse ebe letla ke yone support ke yone recognition le wena wa itemoga ke ragaetsho yaanong kere ke tlo lefa lerato bagaetsho le ke lefilweng go tloga ko lapeng lerato le ke lefang lone ga ka le sela ko tseleng le tlogile ko lapeng ke le rutile ke mme le ntate le ba botlhe ba nkgodisitseng maitseo a le a bonang a le tsa ditso tse di tswang ko amanang maitsholo di tswa koo ee and-e le fa ka le lebile leitlho ga ke re ga nka ke ka ira diphoso ee ga ke ira phoso le nkga le meng ka lerato le le gone a ke re bagetso ee ga ke gopiwa le nkemelliseng mme e seng tsa ka bomo le gone e seng tsa gore ke nne ke boeletsa ke boeletsa ke boeletsa yanong mafoko a ke a itelelang a ke fetsa ke re ge ke re ga gona opo o tlo nnelang ruri fo lefatsheng re mo nakong tse di thata o sa boneng ke sefofu mme fofu ke buang ka bone ke batlhaloganyo merwalela e gaketse ga se gore ge fa morwalela o seyo ga o mo nageng ya rona batho ba thuntshanwa ba thuntshiwa ba bolaiwa ga dikgosana ya ko venda e bolailwe ka sethunya ke utlwe mo dikgang di-artist di a thuntshana di a thuntshiwa yaanong re tshwanetse rona re lebeleleng gore mopi a nne le rona go fo o seke gatla gape e kile gatla mo sanfanteng batho ba thuntshiwa ba sa ira sepe ba ile itisa ko thabeneng ko dihuku lerumo le le sentse le ntlhabile mo pelong ba thuntshitswe go bolokilwe ba sa ira ope sepe ke ka ntlha ge re sa kopana mo moeng ene re sa kopana le modimo dilo tseo di kgone go tsena mme ge re na le modimo re kopane le modimo re tlotla boeteledipele ba rona re bo tlotla re bo lemoga ditirelo tsa mofuta o ntseng yang ga di ka seke di atla ka gore tle be re sireleditse ke nnete ya modimo yaanong bagolo bane modimo o boulelela se e leng sa gagwe e rile ga a bona kgosi tlwa kgosikgolo ko botswana a tsenngwa ka toronko e le kgosi a sa ira sepe o motsere ko botswana o fo south africa ke rata le ga e laetso thata le ene o rata go ya go thata ga ke eletse gore one day go bone ka mokgwa ntse le ba nkgapa ka teng ba ntshotla ka teng ba irang ka teng ke a itse gore modimo o nthatang a ka ntsutisa e seng ga a sutise ka leso fela a ba a ba re no tla ke mo tseye ke mo- ke mo place ko gongwe mme a nkgodisa e be le sa alafa le re ge nke be maname a le teng kana nna ira ya one two three le sa le supana le menwana yaanong ntiriseng nako sentse e letla ke le ke le phutululetse lekwalo fa le ke batlang gore ge re kgaogana fa um ka gore ga raya kerekeng ba bang mme kereke ke yona e bagaetso ya kereke kereke ke yona e le tla lebala le ko malapeng le tla le itlhaloganyetsa um ga bo o ka lebala o ka lebose ka mokoma

E rile Johane a sena go golegwa, Jesu a ya kwa Galalea, a rera efangele ya Modimo. A re sebaka se weditswe, puso ya Modimo e atametse. Tlhabologang lo dumele efangele. Ya re a tsamaya fa, fa letsheng la Galalea, a bona Simone le Andrea morwa rraagwe Simone ba latlhela letloa mo letsheng. Gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. Jesu a ba raya a re, Tlaya, tlayang lo ntshaleng morago, ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho. Baakofa ba tlogela matloa a bona ba mo sala morago. Ya re a ya fa pelenyana, a bona Jakobo wa ga Sebetio le Johane morwa rraagwe. ba le oh, ba le bone ba ne ba ba le bo ba le bana ba ne ba le mo mokorong ba roka matloa a a kofa a ba bitsa ba tlogela sebetio rraabo mo mokorong a na le barapiwa ba mo sala morago ba ka tla le le utlwile le tla ipalela kwa lapeng mme ne ke re ge lo ile o le buisa le itseng gore Nako ya diphetogo e gorogile, a gona gore ka dira. Ge nako ya phetogo e gorogile, wena le go ka sala. Wa bona batho ba le bana ba tlogela ditiro tsa bone tse nne ba di dira. Ba tsena motse di. Ba lekgotla ke ba. Ba ne ba le busy ka ditiro tse ding tsa bone. Ba di tlogetse. Re mmogo go aga motse o wa Sanfanteng. Le lona, ke kopa gore le lona tse nneng ntse le itiile ka tsone tse dingwe ntse le dira ngwaga tse tsotlhe a ke re di tlogileng le nne batshwari ba batho ge ke re le nne batshwari ba batho ke raya gore kgotlae tshentse bitsang batho beng ba kgotlae batle o mollo o mongwe ko sepeding ko boikhutso ko arthurs view ko section ko motraisong ko go bitswang ko motlhabatse batle mo kgotleng mo yaanong ka go rialo bagaetso um lefoko le la modimo a lage mo dipelong tsa lona lerato la modimo um le le bone ka gore re re batho re ditsebe mme ga re utlwe ge modimo a bua le rona re matlho mme ga re mmone le ga re bontsha gore tsela ke e re maboko mme ga re tlhaloganye ge modimo a re irayana re melomo mme ga re bue nnete e re tshwanetseng re e bue go sokololana re dinko mme dinko tse ga di lope re ko tsitla jaanong motho wa nnete wa modimo tshwanetse tlhaloganyo ya gage e tlhaloganye se modimo a se batlang e utlwe mafoko a modimo a nnete matlho age a bone tsela tse di siameng gore modimo o batla nkisa kwa jaanong ka go rialo ba kgatlhabetso ke lebogile thata Bagolo, bangane ba me, bonnake, morafe wa kgabo, ke a le leboga ba lekgotlha ba me, Rre Jean Letsholo ke a go leboga mokgatlha, ba botlhe ke a leboga. Ge le tsere matsapa, um ke le kopanise otlhe, seke la re, seke la re ga ke a ditle ditlhampane tsa lona. Ee, um ke a le leboga thata. A pula e tswelele e ne, mme seke ya, ya nna e e senyang. Kana ge go te pula, go tewa botshelo. Ee, yanong a pula e le neele bakgatla. Um Modimo a nne le lona, le, le lona le nneng le ene, e seng ena, ene o na le lona. lona ga e baneng e tshwana le motho o rata motho ene a sa go rate jaanong lerato la modimo re fa ka ntlha ya lona ba botlhe a re la amogeleng ke a leboga bakgatlha